um ni nge va tivisi vo ni ta lava va ti tivisa ku vo hi vo mani ene mi kumeka kwini e ndava yi khome kwalano ni kombela mi hi tivisa ku vongo mani manani allright
loyiwa i gogo mahlantaveni mm. ni kumeka ebush bakrish manyeleti okay mm. eh, se hi byeleni la gogo um mi sungule ni ku vanganga mi na malembe mangani mi ringanga ku va ni ringanga ni ta le kule va foti yeah.
ni na 11 years ni ri n'anga ne mm. mm a mi se tshama mi loyi eh a ni loyi no pfuna mina no hanyisa ne mm no hanyisa vanhu va hanya lava most special lava va ku fambeli ku vavanuna na lava ku lava mintirho tirha hi vo Se- se loko munhu a fambele hi wanuna mi mi- mi- mi n'wi pfuna njhani a a yi mhaka yitsongo yaleyo ne u ta heta a n'wi hlambisa laha hlamba basa ku paa Eh. a wa ni ta n'wi vitana hi yexe a nga byelanga hi munhu a nge swi nge zala a n'wi gongondzela Ah, swi nge ze swi lava a gongondzela ene a nga dlayiwi wanuna ko lunghiswa swa ka va na muti Oh, se laha va nga na ti-problem ta ku um va ri vavanuna maswona Mm. mi kuma swa ku a va swi koti ku tiyisela le ku va ri le ndlwini ma ma- ma va pfuna na vona hi ngopfu tirha hi swo ngopfu ne ha va pfuna ni ku na lava ku vhela va va- a va ri vavanuna mara sweswi a va ha ri vavanuna munhu loko se a ri a ri na nsati wa yele ndlwini a nga ha ri wanuna Rava pfuna yendla wanuna pfuka yendla wanuna leswi nga mo kha mi hi hleka ku
no ni hlekisa leswaku na a nga ri wanuna se ha ku pfuna tlhavuvela a va wanuna ee a ri wanuna mm. mara ku fika la ma ma ma swi twisisa mara eh. ku vavanuna va na ku hala wasati hala wasati se vavasati van'wana se va kuma swa va n'wi endla ku a nga ha ri wanuna a n'wi oh. hakunula laha nga nghena kona Oh. Eh, a vuyela la ya la ka leswi a ti tivisaka swona. A va njhini A va eh. All right. Na mi twisisa. So loko mi kuma swa ku eh wansati a teka n'we a ku na mina vanuna va ku tala. Ma swi kota ku va pfuna leswaku wansati wanuna loyi a tshamela kaya. Eh, a ni ri hi ku aka ka ko muti. phela wanuna loko a famba a hangalaka a swi basanga mm. mara loko a ku nununa wa me eh, le kaya a nga tshami swi makisa ku yini swa kutaniya le sitikisiye vana le kaya leyi wa twisisa mm. hi fanele hi yaka muti yo n'wi lunghisela swa ku a vuyi kaya ku ya ku wa muti vutomi byi ya mahlweni hi mm. tirha hi swona no hi mhaka kahle leswi fanele mindyangu yi tiyiseka so so Oh, oh mi ta yi khomela ku na vanhu la a hi le a hi le paradise a hi le matilweni la hi tshama vanhu mi tshama mimitini so loko mo twa vanhu va vulavula kumbe va hleka van'wana va le ku voneni loko va hleka hi nandzu na swona mi nga chavi ku hleka yo loko vo ti fositela va nga tshuka va ti humesela moya okay vagogo byelani vamhani va lava nga ku halani va nghena ku hala ka ndhumba yaleyo yin'wanyana tavaza kokwa eh, so eh ndo van'wana va ku thokozani ba mi mi- mi na mathwasani na mathwasani hi yala mawa mi nga ma nga tala ni nga ku mi ta ma vona ne ku komba swa ku hayi original hayi fake Ah, gogo ni swa nga na problem na camera mi na problem camera gogo mi nga ta va ta mi vona okay va ri va chava la ku duma ka camera okay so loko mi chayela vanhu mi va chayela nkarhi wa ku fikela kwini ha swi le ka wena ha two months three months swi swi le ka wena swa ku swi lavisa ku yini va busy ngopfu hi swona loku nga ku weta u hatlisini na hina ha hatlisi o amlawuze mi khomelela a yi khomeleli vanhu loko nga ri lwa ku chayeliwa u ya ntirhweni ha swi kota na swo zilongo hayeka masangu
ku hayeka masangu ku hayeka masangu ku nga voni timhaka ta vavanuna
okay ni- ni- before ya ma- ya makumu ni ya mahlweni na swona ni ni kombela mi ni byela ku vanhu loko va lava n'wehe va mi kuma njhani ha ni na telefoni telefoni number phone ya n'wehe mi na problem ku mi nga yi haxa ha ku na problem 076 Mhm, 21 mhm, 22 mhm, 7 mhm. double six okay tani mi yi phina just in case mi endle xihoxo alright Mm.
076 21 22 766 Yeah.
So uh, mi mi mi tivona mi ri nga nga njhani i- a- after ku hundze malembe ya 10 a ni nga duma ne Eh, a ku na loyi a taka sola Ne. un'wana na un'wana loyi ni n'wi pfunaka wo dankisa a ku danki mm. wo khensa mm. mm.
so lava vanuna loko mi va pfunile va vuya va ta mi byela kumbe ku vona ndlela yin'wana mi kota ku swi vona hi ku ri hayi se i wanuna nakambe va vuya va ta yi byela kumbe ku fowuna eh. hayi wu hi pfunini mhani swi right eh. mm, a se vinuna bya mina byi vona ni right mm.
okay um handle ka leswaku mi pfuna vamhani i yini swin'wana mi swi endlaka leswi nga lavaka vanhu va ta va ta pfuneka la ka n'wina a swi tali ngopfu mm. ha famba hi lunghisa miti ya vanhu mm. ha famba hi swa ku swi tele ku hambanahambana ka swona loko munhu a tata enhlolweni ha n'wi hlahluvana mani hi teli tinhlolo letiwa eh. loko munhu a lava ntirho ha n'wi pfuna kuma ntirho mhm. loko munhu a vabya ha n'wi pfuna um swi tale ngopfu ko va xin'wana na xin'wana lexi xi lavaka ha na xitifiketi lexi hi nga heka laha khompyuta u kuma leswaku hi na vitihlamuleri bya hina okay mm.
before before oh, initially eh. a ni nga xi vona ni nga kwa ku ni nge suki masuki mi ni xi teka nga disturb a vito ha ku na nkingami nga va rhuma va vakokwani va ni nyiketa xona va ta kota ku xi vona ku hayi kho e-e hi swoho ethi kombela kombela goga ta hi nyikela certificate leyi a nge vonaka camera so go eh, magodweni
o wo famba gogo ndlondlo
okay a yimele certificate laha ku ta xi vona ku impela xi kona a xi ko original Umakamba. aiseki eyi ngopfu Okay.
Eh, eh, mi nyike vanhu tinambara ma swi vona Eh, Eh, kombela mi nyika certificate lexiya mi nge vonaki mi nge vonaka nceka hambiloko va vonaka i vana va mina musi
Eh, so a na ha suka ba ni ri kwihi o a ni ku mi nyike vanhu tinambara ku na vanhu van'wani va delela ngopfu ne Eh, va nga tshika va mi fanela va mi gangisa ma swi vona so ni ni- a ni lava ku vutisa ku eh, mi na nuna na e na nuna Ah, okay va tekiwile mi kombela mi nga va foneli mi va gangisa kumbe mi lava ta tiva ku yini hi yini loko mi va fonela mi fonela mi lava ku pfuniwa ntsena ma swi vona um a a xitifiketi xa mina va mama na va sesi na va buti na va gogo na vo hahani na vo gogo nakambe hi lexiwa le nawini kahle kahle kahle kahle swi famba kahle a swa ku chansa a swa ku chansa so loko sweswi no loyiwa hi munhu ni ku ni la ku tlherisela ma swi kota ku ni pfuna Na swi kota mara a ku dlaya a ni swi koti hayi ku tlherisela ku a ya fa e-e a ni swi koti swesweswe a sweswe swi hayi kho mm mi ta ni a ni swi koti ku muka mi nga swi lavi no ka ni nga swi lava ni swi rhandza ni lava ku dlaya ni lava ku hanyisa ni lava ku pfuna oh okay mm okay mi te mi kumeka manyeleti ne manyeleti yikulu No. laha ka xituko lexi nga ka xo hi le kwihi le ka miliyoni or kumbe lerin'wana ra xilungu na vito rin'wana va ri le seville seville c seville c Yeah. okay loko vo tshika va ta va fikini ndhawu leyi va ri lava ka mani oh ka nyathi patricia ka nyati patricia kumbe ka mahlaya Mm, kumbe ka mahlantaveni Eh, gogo okay. mahlantaveni okay Mm.
hayi mama hi khensini a tiku nga na swin'wana leswi ni swi si- ni nga swi siya ni se swin'wana hi maandi leswi wo lava ku swi tiva okay hayi ni to teka ni ni ni ni xutanyana lava mi tshama konyana kwala no a ku xuteni
va ri kasi mi leswaku ixi a ni swi endla swi vulisa ku yini mi amukelekile o oh, hayi hayi ha khensa mm. so ni lava ku xuta ngopfu mimirhi leyi ya n'hweli yi xuteni na tinhunguvani ta koho ti ku tinhunguvani hi letiwani tinhunguvani ta vanhu va kulula kasi a eh, ti loyi leti olright ma yi vona nhunguvani hi leyi Leswi tiko a nga ri kona se ni xuta hi nexe a fanele ku xuta tiko hi tinhunguvani a ni tivi ku tiko a ta nghena se leswi me ni nga nghena la ndhumeni ya n'wina ni nge suki na swilo na A wu nge suki na swilo a ku na swilo la ko va na swa ku hanyisa. leswi mhani vabyini se swilo swo ni vabyisa A wu nge vabyi. Alright hi khensini manana nkarhi wa n'wehe i i i nkomu swinene danko. Dankie.